Dawtmi u le naunu le pa hna divi sin i lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. July ni kul le ni hnih tiang thawng kan hlet khawhmi ka rak chim lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Hakha Wantu Mawng Certual zapi ṭhutnak cu nuai zaruk le sawmthum le pathum leng dih in an sak cuahmah. Chin ramkulh khualipi Hakha ah Wantu Mawng Certual puai zohnak cu jet nuai zaruk le sawmthum le pathum leng dih in an remh cuahmah tiah ṭuanvo ngeitu sin in thawng kan theih. Hi kong he pehtlai in Chin ramkulh zanglek Lailutlai U Tan Aung nih hi rem cuahmahmi hi Chin ramkulh cozah budget chung in hman a si i zatuak sawmli le panga an lim cang. Hi ram cuahmahmi hi Saṭimba thla dih ah lim ding in timhtuahnak kan ngei tiah a chim. Hi an rammi cu arsi in sak a si i Cartual kulh in zapi ṭhutnak cu dotthleiriat in sak an timh hi a si. Hi rammi cu Hakha Rung Family Company nih ṭuanvo lak in an ramh cuahmah i January ni kul le ni sarih in rian an thawkmi a si. Hakha ah sianginn hon an si cang i siangngakchia ca an chim cang hna. Thonghnih kum kul thonghnih kul lakhat cacun kum cu Hakha ah July ni kul le nikhat in sianginn pili hon a si cang i siangngakchia ca an chim cang hna tiah thawng kan theih. Hi sianginn a kaimi hna cu hlan ah karih 11 kha karih ṭhen ah an thlen i cu hna cu an kaiter hmasa hna. Hi a kai dingmi hna cu phu hnih in an ṭhen hna i phu khat hi ni sarih kaiter hmasa an si. Cu hnu in a dang phu kha ni sarih an kaiter ṭhan hna lai. Nikhat ah cacun caan ṭhen nga in an ṭhenpiak hna i ca an chimh hna tiah kan theih. Hi sianginn a kaimi hna cu ngandamnak zung nawlchuahmi ningin sianginn luhnak kei ah an tak linh le linh lo an chek hna hnu in an luhter hna. Cu pinah facial le mask an huhter hna i peruk den in an ṭhutter hna tiah ṭuanvo ngeitu sinin thawng kan theih. Chin ramkulh dam pathumnak Lai vadam a thlang tili sak tharmi cu Chin ramkulh zawlkhalhnak le thingram zohkhenhnak lei Minister Pu Mang Hen Dal nih checkhlatnak a tuah. Chin ramkulh dam pathumnak Lai vadam a thlang tili sak tharmi cu Chin ramkulh zawlkhalhnak le thingram zohkhenhnak lei Minister Pu Mang Hen Dal nih July ni hlei kua ah checkhlatnak a tuah tiah thawng kan theih. Laiva thlang tili thar cu Tihah Min Shwe Company nih ṭuanvo lak in an sakmi a si i thonghnih hlei riat, thonghnih hlei kua tangka kum le thonghnih hlei kua thonghni kum kul tang ka kum ah jet nui thongthum le zali le sumruk le pahnih di in an sakmi a si hi lai va thlang tudil cu thonghni kum kul june ni sawmthum ah an lim cangmi a si hi tidil cu Falam khua in mengkhat tluk aa hlatnak ah a um i laiva tidil ah a luangmi kha an dil ṭhanmi a si caah laiva thlang tidil ti an auh tidil cu a san pe sumruk le pe nga le a kau pe zathum le sumthum a si hi tidil nih kalan nuiza le sumsi le pasarih a khon khawh tiah thawng kan theih Chin ramkulh ah tidil pathum a um i chaklei Laiva tidil, Tikir tidil le Thlanglaiva tidil an si. Hakha Chin UC sang mino nih CNF, CNA hna caah bom halnak an sang ah tangka an kholh. Hakha Chin UC sang mino hna nih CNF, CNA hna caah bom halnak an sang inn kip ah luh in tangka kholhnak cu July thla nikulh in nikulen in hnih tiang an tuah tiah thawng kan theih. Hi bom halnak cu Chin UC sang chung lawng ah tuah a si i Jet singkuleng a chuak tiah theih a si. Atu bantuk bawmhhalnak cu Hakha um Chin UC sang ah kum khat voikhat tuah tawnmi a si. Cucu hmailei zong ah pehzulh in CNF, CNA hna caah bawmhhal piaknak tuah an timh tiah kan theih.
Ramchung thawng ka rak chim lai. ART ram ṭhen chungin Thonghni kum kul memorandum thimnak ah aa zuam dingmi party kip candidate tazin cu nihin tiang Election Commission ah min an pe rih lo. ART ram ṭhen Election Commission chungtel U Mint Nai nih July ni kul le ni tiang ah Thonghni kum kul thimnak ah aa zuam dingmi party kip candidate pawl an min cazin kan cohlan cang. Asinain zei party hmanh nih min an rak i pe rih lo tiah a chim. Hi kongah ART ram ṭhen chung ramkhel le rianṭuannak ngiathlaitu U Min Su nih min i pe thai lo cun an um lai lo. Party kip nih candidate an thimmi cio kha party pakhat le pakhat i ngiat an duh caah min an i pek rih cia lonak a si tiah a chim. ART Ramṭhen Election Commission nih July ni kul thawk in thonghni kum kul thimnak aa zuam dingmi party kip candidate min pek khawh a si cang tiah a thanh nain July ni kul le hnih tiangah min an i pe rih lo tiah DVB nih a ṭial. Thong nih kum kul Myanmar ram thimnak ah Myanmar ram ruahnak petu le NLD party chairman Aung Aung San Suu Kyi le Myanmar ram president le NLD party vice chairman Wan U Win Myint an i zuam ve lai tiah NLD party vice chairman tu Dr. Zaw Myint Mong nih a chim. Aung San Suu Kyi le U Win Myint lawng si loin Myanmar ram vice president tu Pu Henry Van Ṭhio le a dang Pyi Ṭhong Su minister a tam deuh zong thonghnih hleinga thimnak lio an mekuang hmun ṭhiam ah thonghnih kum kul thimnak zong an i zuam ṭhan hna lai. Myanmar ram ramkulh le ramṭhen kip chief minister pawl zong thonghnih kum kul thimnak ah a tam deuh cu an i zuam ṭhan lai. Cun ramkulh le ramṭhen kip Hluttaw speaker pawl zong a tam deuh cu thonghnih kum kul thimnak ah an i zuam ṭhan hna lai. Myanmar ram ramkhel ah nu teltumnak le Mino teltumnak cu fak ngai in an aupi a si. Cucaah Thonghni kumkul thimnak ah aa tel dingmi candidate chungah nu teltumnak cu Thonghni hleinga thimnak lio nakin an tam deuh te lai tiah rammi tampi nih an ruah. Asinain mino teltumnak tu cu a tlawm rih ko lai tiah rammi nih an zumh tiah BBC nih a ṭial. Thong hnih kum kul memmaram thimnak cu kahdohnak umnak Rakhai ramkulh Mangdaw pengkomh ah mi kuang hmun za le sumret le pali tuah ding in an timh. Mangdaw pengkomh Election Commission chairman nih zalong tein mi pek khawh lonak ding hmun ah mi kuang hmun kan ser lai lo. Mi peknak lei ṭuanvo latu humhimnak caah ṭihnung a simi hmun, umkal a harnak hmun le mi petu a him lonak ding hmun ah mi kuang hmun kan ser lai lo tiah a chim.

Ralzam umnak hmun ah nisum kua um cangmi lawng nih ralzam umnak he aa naihnak mi kuang hmun ah mi pek khawh a si lai tiah DVB nih a ṭial. Ramleng thawng ka rak chim lai. India ram ni chuah thlanglei ah ti lian i July ni kul le hnih tiang ah minung sungawt le paruknak tlum lo an thi cang. Hi ti lian ruang ah minung thongkhat leng nih an khuasaknak inn le lo an chuahtak i a himnak hmun ah an zaam. Thonghni kum kul mei thla in July thla tiang India ram tileng ruangah minung nuai hnih le sing leng har tong an um cang. India ram cu vawleicung ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tam biknak ram pahnihnak a si lio ah hi bantuk in tilen har tong an i chap ṭhan i cozah a lungrethei ngai in an um. Cucaah India ram cozah nih COVID-19 i runvennak rian le tilian har tong tawlrelnak ding rian tungtlang biapi ngai in an i ceihmai. Bawmchantu zong tilian har tong an umnak hmun ah cozah nih a thlah cang hna tiah DVB nih a ṭial. Bangladesh ram ramkulh cheukhat ah ti a lian i minung singhnih leng har an tong. A liam cia zarh chung zong ah ti a lian ṭhan i minung a thongleng nih inn le lo an rak chuahtak cang. Bangladesh tilian kong ah nikhuatanak zung nih pehzulh in ruah a sur ding a si caah tilian har tong an karh kho tiah a thanh. Bangladesh ram tiva cheukhat zong ti a lianh caah Tivakam khuate tampi zong a himnak hmun ah an i thial. Bangladesh ram innpa India le Tuluk ram zong ah ti a lian. COVID-19 zawtnak rai um lio ah hi bantuk in tilian an ton caah hartong bawmchantu zong lungrethei in an um. Tilian hartong hna bawmchat ruangah COVID-19 zawtnak a karh chinchin lonak hnga ralring tein bawmchannak rian zong tuan a herh tiah ngandamnak lei nih ralrin peknak an thanh ve tiah DVB nih a tial. Nihin tiang a thiang kho rih lomi COVID-19 zutnak aa thawknak Tuluk ram ah coronavirus aa thawknak hlathlai dingin vawleicung ngandamnak phu World Health Organization WHO nih vawleicung sii le thiamsang hna komh in phu pakhat a ser. Vawleicung ngandamnak phu tawlrelnak in sermi phu nih a biapi in Tuluk ram coronavirus aa thawknak kha a hlathlai lai. Vawleicung ngandamnak phu tawlrelnak in sermi coronavirus aa thawknak hlathlaitu phu cu Tuluk ram zong nih ka cohlan bawmhchan ding ah timhcia ka si. Asinain hlathlaitu phu a lian deuhmi ser ding ah caan tam deuh lak a herh tiah a thanh. Hihi vawleicung ngandamnak phu nih COVID-19 runvennak caah lakhruak in a sermi phu a si tiah DVB nih a ṭial. Iran President Hassan Rouhani nih Iran rammi minung ne kule ne nga nih COVID-19 zawtnak an i chawnh cang. COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung ne sawmthum le ne nga tiang phak khawh a si tiah a chim. Iran ram COVID-19 zawtnak ruangah minung thong le li tluk an nunnak a liam cang. Milu ne sawmriat leng an umnak Iran cu vawleicung nichuah laifang Ram hna lakah Iran ram hi COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tam biknak ram a si. Iran president nih a ramchung COVID-19 zawtnak aa chawnhmi zat a chimmi cu ngandamnak lei zung nih a thanhmi nakin singhnih le thong sawmsarih an tam deuh. Iran ram cu COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh chin lengmang caah cozah nih COVID-19 zawtnak i runvennak nawl a chuahmi zong a rengh deuh tiah DVB nih a ṭial. Tuluk ram Communist Party chungtel le innchungkhar paohpaoh cu American ram nih a ram sung luhnak nawlphi a timh tiah Taluk re America ambassador nih a chim. Hi kong ah rammi tampi nih thawngpang dik a si lo tiah an al. Asinain American cozah nih Taluk ram Communist Party chungtel le innchungkhar paohpaoh American ram chung luhnak nawlphi a timh timi thawngpang cu